Damiano, ũcio tondũ ndĩronire mũrũ wa kaguai acemania nyũmba ya ihiga nene nene-rĩ, eh, no tũrendi tũrĩa tũmũheaga twamũcimĩra mabuti kana hihi nĩwe ũrendia nyama cia ng'unda ciene ĩwe-rĩ Ĩĩ. nĩ ũĩ bata wa kũhoya ngai wanjũria ũguo nĩkĩ ndikĩũĩ atĩa nũ ũtoĩ kũhoya ngai rĩu gĩcikĩrĩria wa ciomo cikĩrĩirie mũno mũrũ wa kaguai-rĩ ĩĩ nĩ mahoya make aracokeirio nĩ jehova ũcio nĩ akĩhoyaga wega we nyũmba ya ihiga ngai ndarĩ ihoya atacokagia nĩ ithuĩ tũhĩkĩkaga nĩkĩo itatĩraga kũhoya ngĩkoma na ngĩũkĩra ĩĩ rĩu rĩ ĩĩ ndeto ĩrĩ haha wa ciongo ĩĩ he ũhoro njigue mũrũ wa kaguai egwĩka ũguo ĩ ĩĩ akona wĩra ũyũ tũmũheaga rĩ ĩĩ wa kũrĩmia mabuti rĩ ĩĩ ndũrĩ kĩndũ ũtigagia na ndũkĩrĩ mburũka nĩguo ageciria asie akaguĩmenya mũcia gĩthaka ta njogu na munyi nĩ ũndũ wa hĩa ciacio Ĩ- akĩrore kana hihi nĩ egũgĩtonga kaĩ mũrũ wa kagua yerurumio ũhiana atĩa njongua kũmĩcengerera nakĩ ambotige ciũria ngũhohoro mwanake gwĩka ũguo-ĩ ĩĩ mbere ya gũconya gĩthaka-rĩ ĩĩ akamba akoina iru ehithe kaĩ ona njogu hihi ũreke ngũhe ũhoro ũtige icanjama icio ciaku ũhoro wa ciũmũ ti kwĩhitha arehitha nĩ kĩ areka hihi nĩ ambe arie na mũmbi wa indo ciothe Ĩ, nĩwe mũrungu rĩu kaĩ gũkĩrĩ ũngĩ okay okay nĩ ndaigua mwanake rĩ ĩ akĩrire mũmbi wa indo ciothe atĩrĩ nĩguo we ngai mũmbi wa indo ciothe nĩ ndoka mbere yaku rũcinĩ rũrũ gũkũhoya ũndathime na ũndanahĩre ndatonya gĩcaka njemanie na njogu kana munyi njehereria nyamũ ndĩani ta mĩrũzi ngarĩ na nyamũ cia thĩ cio njogu na munyi itingĩmũgera ngero atĩ no ningĩ nyamũ ya thĩ-rĩ Eh. anga nĩ njũru mũno tondũ no ng'enda thĩ-rĩ ndekũmĩona-rĩ ii I- we thiĩ na mbere Ai, we nĩ wamba gũtuĩkĩria mahoya ma mũrũ wa kaguai na inegene rĩrĩ rĩaku nĩ atĩai nĩ mbica ĩyo ngũhũraga tondũ ndĩ guoya mũno wa nyamũ ya thĩ tondũ ona ingĩmĩona Eh. ndiraraga tondũ nĩ iroto njũru Ĩyo ndĩkĩrĩ njega-ĩ, no guoya ũyũ waku naguo-rĩ, ndiũĩ ũgagĩgũkinyia kũ. Ĩ rĩu tuuma ha? Kaĩ tũtoima mahoya-inĩ ma mwanake? Ooĩ. Agĩkĩĩra Mũũmbi wa indo ciothe atĩrĩ, Ĩĩ. Amũcinguũre igũrũ, ũreke njogu na munyi ikorwo irĩ nyingĩ, na ũreke ndĩcione mbere ya cinyonete. Citikangĩre ngero. Ĩĩ, na icio ingĩkĩaga-rĩ, ũkĩreke cwariga na cia igĩkorwo irĩ nyingĩ eh, ndigakĩaga kĩndũ ingĩkĩirũkĩria ciana ciakwa tondũ nyama itirakĩgũrĩka na ciagũrĩka no anga cia ndigiri ĩ cia ng'unda igagĩthiĩ gũcũkĩria ciana nda Ta mborenge hanini ũnjĩre atĩrĩ Ndamiano, eh, na githĩ ti mũgiro kũrĩa ng'unda? kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ Ĩĩ. ibuku-inĩ rĩa maũndũ ma alawi na nĩrĩo rĩoyo na kĩmonimoni leviticus Ĩĩ. atĩ kĩndũ gĩothe kĩrĩ ihũngũ rĩtarĩ rĩatũkanu na gĩticokagia icagumia rĩ Ĩĩ. kĩu kĩ mũgiro gĩkĩhũthĩrwo nĩ binadamu kĩhana irio O nĩ ndanyita rĩu acio mo ngĩthiĩ na mbere. mwayaka wakwa-rĩ ĩĩ akĩrĩkia mahoya-rĩ ĩĩ akĩoya macaraita make ĩmo nguĩmi ĩĩ itimũ banga ndotono na rũcanju ĩĩ na ngo ngo ĩkĩrĩ yake we kaĩ arĩ mahiga mathiĩ gũikanĩria na nyamũ cia gĩthaka kaĩ atarĩ wambe ũkire ngũhe ũhoro nĩ ndakira wario mũciĩ na mbere mwanake wakwa nĩwe ũcio o gĩcaka-inĩ nĩguo nakuo mwena ũrĩa ũngĩ wa gĩcakarĩ Ĩĩ. ũcio mũrũthi wanga na nĩ warĩ mũciairĩ He, he, he, ndamiano Eh? ũcio mwanake nĩ athira ũrĩ kũigua mũrũri nĩ wanga na nĩ mũciairĩ ũcio ndũrĩ kĩndũ ũtangĩrĩa ũguo nĩguo ĩ no ndũngĩakĩreka ngũrĩkĩrie naguo mũrũthi wanga nĩkĩ ũreka Kĩndĩkĩrie no hau-rĩ, Eh. atirĩka wega. Mũrũci naguo-rĩ, Ĩĩ, warokete kũhoya ũkera mũmbi wa indo ciothe atĩrĩ ĩĩ, we mũnyũmbi nĩ ũĩ wega atĩ ndĩ cikũ cigana ũna itaikĩtie kanyamũ kanua na nĩ ũĩ nĩ ndĩrongithia na ndĩ na twana we kaĩ hau ti hega-ĩ. Hau-rĩ, eh, harĩ na ũgwati mũikirie citarĩ na kanyamũ angĩcagumia hoti hega mũrũcirĩ Ĩĩ, ũgĩgĩthiĩ na mbere na mahoya ũkĩra mũmbi wa indo ciothe atĩrĩ ĩĩ, ngai cia nyone kanyamũ ingĩrũma na nyinũkĩrie ciana itanakuwa nĩ ng'aragu mũrũci naguo kũrĩkia ũguo-rĩ ĩĩ. ũkĩingĩra gĩcaka mwena ũrĩa ũngĩ atĩrĩrĩ ndamiano Eh, marĩa ya gũcemania horera oro ũguo njaramba

Ĩ ũrĩa nĩ mũrũci ndĩrona, kana nĩ maitho makwa ndĩraira? Rĩu haha nĩ Ngai ndecia. Nĩmekuonana maitho kwa maitho na mũrũci hihi? We, naguo mũrũci-rĩ, Ĩĩ, o ndagĩka oro ĩyo-rĩ, ĩĩ, ũkĩigua baa na gĩcaka rĩ Ĩĩ. gwĩ kũnunga mũndũ ndũĩ mĩ- mĩrũci na nyamũ cia gĩcaka imenyaga mũndũ Ĩĩ, na nĩ ũndũ wa camuni ĩĩ na mũrukĩ wa mwaki. ĩ na mwaki Nĩguo. mũrũci ũkĩmenya atĩrĩ Ĩĩ. ai irio irĩ hakuhĩ ndamia no reke ndeto icio rĩ Eh, ikinye hau tondũ rĩrĩ eh. nĩ ndona mwanake akĩhinywo nĩ mũrũthi kaä å kå hana atä a njaramba arakä hinyio na nora å rakire nyå mba ya ihiga oo ogĩthiĩ na mbere må rå ci kuona mwanake rä ĩĩ å gä ticå kororete harä a mwanake arä nake mwanake kuona å guo rä ĩĩ agä ticå kanake haica må tä igå rå agacå mbere cui nĩguo mũrũthi gũkinya hau mũtĩ-inĩ-rĩ ĩĩ ũkĩrora-rĩ ĩĩ ũkĩona harĩa mwanake arĩ ndũngĩkinya nĩguo nĩguo weĩrire na ngoro atĩrĩrĩ ĩĩ kĩrĩa gĩothe gĩthiaga na igũrũ no mũhaka gĩgacoka thĩ na nĩ ũhoro wa mba ĩĩ nĩguo ũguo-rĩ ĩĩ mũrũthi ũgĩkoma o hau ucĩ gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ weterere mũndũ aharũrũke mwanake nĩ ekũharũrũka korwo nĩwe waharũrũka ndingĩgeria mwanake rĩ Ĩĩ. ndaigana kuma mũtĩ igũrũ nĩguo nake mũrũci rĩ Ĩĩ. ndaigana kwehera hau gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ na matigũkwĩra hau nĩ ng'aragu Ha, thutha wa kwĩhithanĩra kahinda kanene rĩ Ĩĩ. ĩ marĩ erĩ nĩguo makĩnyitwo nĩ toro nĩguo mwanake akĩriganĩrwo arĩ mũtĩ igũrũ Ũhũũĩ. rũhonge rũrĩa anyitĩte rĩ Ĩĩ. akĩrekia nĩguo chimba ndagĩkomete o harĩa thĩ Ĩĩ, akĩmũrĩ kũrĩa mũgongo mbu ũyeyai. chimba kũigua ũguo rĩ Ĩĩ, akĩhahũka nake mwana kũmenya nĩ chimba agwĩra rĩ ĩĩ. akĩmĩnyita mũting'oe na akĩũkũnja Ĩ, ĩ, Ũcio nĩ acire rĩu. Nĩ mũciru. akĩninwo nĩ kĩ makĩarũka gũciũrũrũkania Simba akĩgeria kũrũma ĩ kĩrĩa kĩrĩ mũgongo nĩguo warora gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ no mbĩri Oho. kwa mũnyaka kana kwa mũtino-rĩ ĩĩ naguo comba mũtari-rĩ ĩĩ ũgĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrathiũrũrũka gĩthaka ũkĩrorera nyamũ nĩguo ũgĩkorera gĩcanjama kĩa mũndũ na mũrũthi makĩng'ang'ana

ũgĩcomoka ũkĩũmbũka ta njagahĩre ũrorete ya gĩcaka-inĩ nĩ guoya ũkĩũra ĩni Hĩ, nake mwanake rĩ ĩ, agĩũkĩra nĩguo akĩhurahura rũkũngũ atari rĩ Ĩ. hĩndĩ ĩyo matikĩmũrigicĩirie makamũiyũrĩrĩra nĩ gĩkeno nĩguo nake mwanake rĩ ĩ, agĩtambarũrũkia moko akĩmera atĩrĩrĩ ĩ, dollars then talk oragĩthiĩ nakũ ĩhĩ amara atĩrĩrĩ ĩ arenda mbeca ndora nĩ mbeca cia kĩ amerika nĩ mbeca andũ aitie cia gũkũ iria kũhũthĩra hau hau aca icio nĩ nyingĩ- icio nĩ nyingĩ gũkĩra ciaitũ rĩu atĩ nĩ akĩnengerwo ciothe ĩ akiuga neo mbeca ĩ nĩgetha ndatĩkĩre kwaria nĩguo kamũndũ gakwa-rĩ ĩ gakĩra atari atĩrĩrĩ ĩ

mbogo munyi na njogu nĩyo atĩgakuagĩra rĩgu yatari nĩ mekũroka kũrĩha hihi eni matiarokire hau tene biũ magĩkanengere mbeca nyingĩ mũno nĩguo reke mũthenya wa kiumia ĩ Ĩ, makĩng'ezie metereire mũrũ wa kagua ĩ ĩ, o mwana mũndũ rĩ ĩ. makamũria excuse me have you seen johnny the lion rider